Salam hormatly ildeşler! Siziň bilen biz Aşgabat Times. Bu gün biz Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisinde öz işimizi alyp barýarys. Geliň onda bu sergi bilen ýakyndan tanyş bolalyň. Şu günki gün ýurdumyzda halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürişini artdyrmak, Ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, sanly ulgam arkaly ilata edilýän söwda hyzmatlaryny kämilleşdirmek maksady bilen paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistan Söwda-senagat edarasynyň binasynda sergi dowam edýär. Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy, Türkmenhaly döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolanyş edaralary, serginiň eksponatlary, harytlary, ýurdumyzda öndürilýän giň görnüşdäki azyk harytlaryny, ýagny et, şöhla, guş eti, balyk, süýt, konditer, kakadylan miweleriň dürli görnüşleri, gök önümleri, çörek önümleri, dürli görnüşdäki içgiler, ýeňil senagaty, elektronika enjamlary, dokma we malarçylyk pudaklary, söwda, bilim, çaphana we bezeg işlerinde mebel önümlerini, gurluşyk materiallaryny, mahabat, senetçiler we zergärçiler, tikinçilik we ilatyň sarp edýän hyzmatlary hem-de harytlary bolar.
Sergi örän gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Biz şu wagt Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň pawilýonynyň öňünde durus. Men Türkmenbaşy dokma toplumynyň hünärmeni Merjen Öwezova. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan döwletimiz beýik taryhy ösüşler bilen öňe barýar. Ýurdumyz günsaýyn gözelleşip, täze ösüşlere, belent sepgitlere, welin durmuşa beslenýär. Bu günki gün Pähim-paýhas ummany magtym bolup Pyragy ýylymyzda hem Diýarymyzyň ähli ýerlerine Wagyz-nesihat çäreleri, baýramçylyk duşuşyklary, aýdym-sazly, dabaraly çäreler yzygiderli geçirilýär. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzda Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiz ähli pudaklarynda uly ösüşlere eýe bolýar. Şonuň bilen bir hatarda dokma pudagynda hem uly ösüşlere, belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzda iri pudaklaryň biri bolan dokma pudagymyz hem biri-birine meňzeş bolmadyk, ýokary hilli, Ýüzlerçe görnüşli, dokma we trikotaž, ýüpek we ýüň, jins we pomad, štapel we biýz ýaly sütükli we sütüksiz önümleri öndürýän altmyşdan gowrak kärhanany özünde jemleýär. Şolaryň biri hem iki müňünji ýylda açylyp ulanylmaga berlen biziň Türkmenbaşy dokma toplumymyzdyr. Biziň dokma toplumymyzyň esasy çig maly arassa ýüpek we nah. pagtasydyr. Biziň dokma toplumymyzda otuzdan gowrak görnüşli önümler öndürilýär. Öndürýän önümlerimiz hil taýdan ýokarylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Bizde pagta ilki bilen egrilýär, dokalýar, örülýär, soňra nagyş bilen gül basylýar. Olaryň hili barlanyp, tikinçilik fabriginde müşderileriň isleglerine görä dürli ölçegdäki öý hojalygynda ulanylýan dokma önümleri tikilip, gaplanyp satuwa çykarylýar. Bulardan başga-da dürli ýaşdaky uly adamlar üçin, dürli ýaşdaky çagalar üçin Möwsümleýin egin-eşikler gijeki egin-eşikleri tikilip gaplaryny satuwa çykarýar. Biziň dokma toplumymyzda zähmet çekmeklik üçin ähli şertler döredilýär. Uly, giň we ýagty, ähli enjamlar bilen ornaşdyrylan, tehnologiýanyň ösen tilsimatlar arkaly ýokary hilli önümler öndürmeklik üçin ähli şertler ýola goýlandyr. Ynha şu gün hem Türkmenistanyň söwda-senagaty toplumynda sergi geçirilýär. Biz hem özümiziň ajaýyp önümlerimizi şu günki geçirilýän sergä getirdik. Bu sergide dokmaçylar we halyçylaryň öndürýän iň naýbaşy önümleri sergilendi. Biz hem öz dokma toplumymyzda öndürýän naýbaşy önümlerimizi şu sergä getirdik. Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Şu günki sergimize Ahal welaýatynyň Munuň badyna hem dokma toplumy gatnaşýar. Geliň, bu dokma toplumyň önümleri bilen ýakyndan tanşalyň.
Täze nyşanly hususy kärhananyň hünärmeni Batyr Garlyýew. Ine, biz bu gün söwda toplum sergisinde. Biz öz täze hususy kärhanamyz bilen şöhlat önümleri, süýt önümleri, konditer önümleri, ýarym taýýar önümleri bilen size hödürlemäne geldik. Biz geljekde hem ine daşary ýurtlara Köp üsti bilen maksadymy meýilleşdirýär. Biziň täze önümimiz şöhlat önümi taýajyk görnüşde. Bul ýarym kakadylan, içi iki metr uzynlykda. Muň hem iki görnüşi bar, towuk etinden hem sygyr etinden. Bize şu mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp köp sag bolsun aýtýarys, janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn.